li ħa nkunu qegħdin nagħmlu għalikom mill-Rescue Centre. Mela, x'inhu r-Rescue Centre? Dan huwa studio li għamilna apposta għalikom biex intom tkunu tistgħu taraw xogħlijiet ta' affarijiet li prattikament dak li jkun ikun wasal biex jarmihom jew għax qdiemu jew għax krieħu jew ankella għax m'għadhomx jaqblu mal-ambjent tad-dar li nkunu qegħdin ovvjament inżejnu bihom. Mela, hawnhekk x'għandi? Hawnhekk għandi dan il-rocking chair, dan huwa rocking chair. Mhuwiex antik, imma huwa tal-kewma. U qabel ma wasal għandna dan ir-rocking chair kien qiegħed jistenna li jinżebaħ. Dak li kien eh, ta' min kien dan eh, ir-rocking chair kien beda jisbaw, ġifieri kien xkatla ħafif Kien beda jisbaw imma miskin wasal għal waħda minn dawk kif ngħidulhom aħna waħda tajba. U barra ir-rocking chair ħa nkunu barra li nkunu qegħdin nisbaw ir-rocking chair f'dal-każ ħa nagħmluh sage green ir-raġuni hija li l-aħdar huwa l-kulur newtrali u jista' jkun imbagħad li jekk dak li jkun ħa jieħdu għal xi tfal jew neputijiet wara li jkun għamel użu tiegħu, għax in-neputijiet jew it-tfal ikunu kibru, ikun jista' jintuża biex jiddekora kmamar oħrajn fid-dar. Pereżempju, fuq is-sit nistgħu nagħmlu pjanta sabiħa u dan ir-rocking chair jibqa' jintuża għal iktar żmien. Mela, barra is-silġ ħa nkunu qegħdin nużaw parti minn din l-istampa li għandna hawnhekk fiha u teddy bears u ħa nkunu qegħdin nagħmluha dekupaġ fuq is-sit. Eh, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu imma għax dan is-siġġu dan ir-rocking chair miskin spiċċa ġo ambjent fejn hemm ħafna trab u ħa ntuh l-ewwel tindifa. Hemm naqra trab hux?

Mela kif qegħdin taraw ħa nkunu qegħdin nisbaw l-ewwel u qabel kollox il-parti t'isfel. Mela s'issa li għamilna peress li kien diġà xkatlat u qisu kellu lagħqa seba' 'l hemm u 'l hawn, kull m'għamilna tajnieh tindifa sew. Nixxifnih. Issa qed nagħtu b'idejna minn taħt dawar nihrasu 'l isfel biex inkunu nistgħu nisbgħu sew in-naħa ta' taħt. Kif qegħdin taraw ukoll ħarġu il fejn ma kienx żeba, fejn ma kienx hemm żeba ħareġ il-kulur tal-kewba. Issa ħafna jistaqsu imma għaliex irridu Għaliex tisbu ħal-kewba? Mela, il-kewba bħal kull bħal kull biċċa mara oħra, bħal kull biċċa injama oħra, hija njama li għandha li hija b'saħħitha u bħala Maltin aħna il-kewba intuha ehm, importanza ftit aktar minn injam ieħor. Ma jfissirx li l-injam l-ieħor mhuwiex ta' livell għoli imma fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet kien hawn qagħa kbir u bażikament il-kewba kienet status symbol Ifisser li dak min kien min kellu l-kewba fid-dar kien jitqies li kien benestant għax kien jiflaħ jagħmel affarijiet ġod-dar b'din it-tip ta' njama. Allura dan ma jfissirx li għamara antika iktar minn tas-sebgħinijiet u minn tat-tmeninijiet, hija inferjuri għax mhijiex tal-kewwa, anzi. U hawnhekk ħa nieqaf irredden biex nagħġlu ftit.

bis-sage green bil-kulur li aħna użajna biex nagħmlu biex nagħmlu dan il-kulur li għażilna biex nagħmlu dan ir-rock picture. Bħalissa qiegħed bl-ewwel passata tajniha fuq fuq għamilni rasa l-isfel biex provajna nlaħqu wkoll fejn nistgħu biex imbagħad meta niġu biex nagħtu il-passata meta ndawru il-rocking chair ma jkollniex ir-rocking horse ma jkollniex problema li ma lqatniex kullimkien allura mbagħad hemmhekk ikun favur tagħna. Ħafna jistaqsuni għalxiex tuża round brush, bażikament dan huwa oval brush kif qegħdin taraw u bih nistgħu nilħqu kullumkien, ġifieri għandna hekk, Għandna hekk nagħtu ħa nilħqu dawn l-ispokes kollha li għandna, ħafna min-nies jaqtgħu qalbhom milli jisbgħuhom imma m'huma xejn ta' barra minn hawn ħlief li pinsel ovali nlaħqu kullimkien u nimlew kullimkien kull rokna li għandna. U fl-istess ħin imbagħad inkunu nistgħu nillixxjaw meta d-daqqa tal-pinsell inkunu tajniha. Mela, issa inħallu satej jinxfu, nħallu satej biex jinxef u mbagħad nagħtu t-tieni passata hekk kif inhu dan il-rocking chair. Mela, għadna kif lestejna t-tieni passata. L-ewwel passata kif rajtuni intiha Bdejt nipprova nolqot kemm jista' jkun kullimkien u t-tieni passata, issa hawnhekk qed ninnota li żamm l-iżżeb allura dik inneħħiha. Nħalliha tinxef bil-kwiet. It-tieni passata tajt fejn jiena naħseb li mhux ħankun qed nolqot meta ndawwar. Issa ħandawru u ħanaraw liema partijiet ta' dan ir-rocking horse għad fadlilna nisbgħu U fejn żbajna, fejn irridu nirtukkjaw? Mela, għandna hawn fuq, f'dawn il-partijiet, għandna hawnhekk is-siġġu u għandna wkoll eh, dawn il-partijiet taw fuq li meta kien rasu l-isfel ma nkunux qegħdin naraw sew. Allura issa ħa nibdew bit-tieni passata. Il-widnejn ħa nkunu qegħdin niddiskutu dwarhom iktar 'il quddiem għax dan ir-rocking horse għandu l-widnejn tal-ġilda minn taħt ġa sbajthom kif ovvjament ħa nisbgħuhom dawn ħa jibbisu xi ftit u ngħidilkom x'irridu nagħmlu biex irrattbuhom. Mela, tlaqna

lest bil-passati li kellna ntuh tajnih żewġ passati bis-sage green imma issa qed inħalluh jinxef x'ħa nkunu qegħdin nagħmlu iktar 'il quddiem. Mela, bħalissa qed inħallih jinxef imma qed ninnota li jkun hemm ċertu postijiet fejn jien ma nkunx ilqatthom allura Nkun irrid inti hawn naqra iktar dik l-irtokjatura fina. Fil-fatt qed nagħmilha magħkom biex intom taraw dan il-pinsel kif jaħdem. Imma għallum għal dan il-programm ħanif u għaw ħanħallu ħinxef sew, nħallu ħinxef overnight, u mbagħad ħankunu qegħdin naħdmu fuq xi ftit affarijiet oħra. Jiena fil-bidu tal-programm illum semmejtilkom li ħa nkun qed nagħmel decoupage. Barra d-decoupage ukoll ħa ngħidilkom kif inrattbu ftit il-widnejn għax il-widnejn taż-żiemel huma tal-ġilda u żbajnihom, allura dik it-touch li tkun kemm jista' jkun artab Ħa nkunu qegħdin nużaw ukoll ftit browning wax biex noħorġu ftit dettall tax-xagħar taż-żiemel kif ukoll ħa nagħmlu ftit xkatlar biex intuh dik in-naqra ta' vintage look. Imma mhux ħa nagħmlu kullimkien, ħa nagħmlu f'partijiet fejn aħna naħsbu li għandu jkollu dan il it-taċ. Mela, nispera li dan l-ewwel programm mill mir-Rescue Center għoġobkom. Mela, kif tafu, dawn is-sensiela qegħdin insemmuhom Rescue Center u dan iż-żiemel, dan ir-rocking horse fl-aħħar qed jieħu dak li ħaqqu, li bażikament ikun iċ-ċentru ta' kamra kemm tat-tfal jista' jkun ukoll anke ġo dining room jew ġo living room kemm inżejnuh b'xi pjanta fuqu u nkunu tajna dik il-laqta iktar personali u iktar attraenti fil-kmamar tagħna. Mela, fil-programm li jmiss kemm nurikom ftit teknika oħra ħanħalluh jinxef biex inkompluh darb'oħra lil dan iż-żiemel miskin ħanħalluh ftit waħdu fid-dlam. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna Fuq dan l-istazzjon li qegħdin taraw intom ta' YouTube li jismu Rescoli by Carlo u sakemm nerġgħu nintaqgħu saħħiet.